Алар бүген радиога иртәнге эфирга түгел, ә Казан Кремленына ашыкты. Безнең телеканал хезмәткәрләре, Болгар радиосы алып баручылары һәм татар эстрадасы җырчылары Казаннан Болгарга велосипедта утырып юл тотты. Маршрут башкаланың Спас манарасы яныннан башланды. Юлга кузгалганчы, шагыйрь Муса Җәлил һәйкәленә чәчәк салдылар һәм бар татарларны берләштерүче җыр суздылар. Мондый йөрешкә алар алтынчы тапкыр чыга. Быел ул эстафета форматында узды. Катнашучылар бер-берсенә микрофон тапшыра. Иртәнге биштә үк кузгалулары да юкка түгел. Көн эсселәгәнче, күбрәк араны узып калырга тырышалар. Егет-кызлар республиканың дүрт районы аша 200 чакрым уза. Аралашу, табигатькә тагын бер якынаю, якын тирәне бераз карау. Без бит алайсам күбебез шәһәрдән яисә бик читкә чыкмыйбыз. Ниндер бер коридор да яшәгән кебек. Ә монда син бөтен табигатьне, бөтен республиканы, әллә ничә районны күреп барасың, иген кырларын, басуларын, э, кырларда эш ничек бара, әйеме. Шуңа күрә ул үзенә күрә бер рухи азык та, рухи бер э, җиңеллек тә бирә. Болгарга велосипедлар белән барабыз. Алла бирсә, исән саулар барып кайтырга язсын инде. Иң мөһиме шул, кәефләр яхшы. Көннең икенче яртысында велоэстафетада катнашучылар Болгарга килеп җитте. Аларны монда ничек каршы алдылар? Безнең белән турыдан-туры элемтәдә хәбәрчебез Илдар Сафиуллин. Илдар, Болгарда радио хезмәткәрләрен, җырчыларыбызны көткәннәрме? Машинаның тавышы килә. Хәерле кич, Фәнис исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Чыннан да, гадәттә көне буе микрофон каршында сөйләп отырган радио алып баручыларның бүген көне иртәдән кояш чыгып, кояш байганча кадәр хәрәкәттә педаль әйләндереп үтте. Бу 200 километр юл узу гына түгел, ә төрле актив чаралар оештыруда дигән сүз. Мисал өчен, Спас районында бүген Ямбахта һәм Никольский авылларында Шушы велоэстафетада катнашучы алып баручылар, артистлар җирле халык белән очрашып, аларның күңелләрен күрде, концертлар һәм төрле уеннар үткәрделәр. Тагын шуңа игътибар итәргә кирәк, әлеге велоэстафетаның программасы елдан-ел байый, камилләшә, ә инде анда катнашучылар шулай ук елдан-ел физик яктан ныгый. Бер генә күренешкә игътибар итәсем килә, менә мондый эссе, 40 градуска якын шушындый һава торышында педаль әйләндереп барудан тыш, җырчылар, алып баручылар хәтта бөтен урамнарны яңгыратып, Җырлап барырга да өлгерде. Әйдәгез, менә шул күренешне бергәләп тагы бер карап үтик әле. Карасам да карап туймыйм Идел буе каеннарына. Алар җитәкләшеп яланаяк, Чыгар төсле Идел ярына. Быелгы эстафетның төп үзенчәлеге дип шуны әйтердем. Гадәттә, Казаннан Болгарга килә торган туры юл быел ябык, чөнки анда ремонт-төзекләндерү эшләре бара. Шуңа күрә барлык хәрәкәт тә Әлки районы Базарлы Матак аша оештырылган. Бу дистанция инде шактый озынайса да, икенче яктан, велоэстафета катнашучыларга уңай булды. Ни өчен дигәндә, нәкъ менә Матак һәм Болгар арасындагы участокта транспорт хәрәкәте тыгыз түгел. Ягъни велосипедта барганда, Шактый уңайлы, транспортлар күп булмагачтан. Ә инде Спас районы халкының Болгарда яшәүче кешеләрнең активлыгын, аларның кунакчыллыгын аерым билгеләп үтәсем килә. Алар тукталышларга чыгып, менә шушы Болгар радиосы алып баручыларын зурлап каршы алалар һәм тагын шунысы күренде, биредә велоспортны бик тә яраталар икән, үзләре дә велосипедлары белән килгәннәр. Шулай ук Казаннан килүче алып баручыларга алар да кушылдылар, колонна тагын да тулыланды. Аннан соң инде төп финишка килеп җиткәндә, алар Тагын да күбәйделәр, бер урам булып килеп җиттеләр, чәкчәкләр ипи туз белән каршы алып, инде артистлар һәм Болгар радиосы хезмәткәрләре безнең белән үзләренең хис-кичерешләрен уртаклашты. Әйдәгез, аларның физик яктан арыган булсалар да, күтәренке кәефләрен бергәләп тагы бер тыңлап үтик әле. Без Кремльдән башлаган идек, менә шулай әкрен-әкрен генә кайбер җирләрдә ял итеп тә алдык инде, әлбәттә, сулар эчеп. Менә шул Спортта катнашу үзе бер күңелгә рәхәт. Ул елдагыча күңелле, менә узган ел булмый калды ул, әнә августта инде ул җитмәде. Менә быел, Аллага шөкер, бар. Хәзер шул этапта яшибез. Кеше үзенең исәнлеге турында үзе кайгыртмаса, беренче булып кеше кайгыртмый, үзебез кайгыртырга тиеш, үзебезнең исәнлектә бу велосипед, велопробег бер мисалы. Инде финиш төгәлләнеп, биредәге халык белән аралашканнан соң, изге Болгар җыры белән таныштылар һәм менә хәзерге вакытта төрле эстрада артистлары катнашында шушындагы Болгар халкы өчен зур концерт программасы бара. Ул 2 сәгать дәвам итәчәк. Аннан соң инде халык белән киләсе елда тагын очрашырга дип саубуллашырга җыеналар. Әлегә менә шундый яңалыклар иде, игътибарыгыз өчен рәхмәт. Фәнис, сүз сиңа. Рәхмәт, Эльдар. Турыдан-туры элемтәдә Болгардан Илдар Сафиуллин иде.